Ko tēnei te kaupapa o te rā, Toitū te reo. Kāre e hoatu ta mana ki te Kāwana, ka, kei te mana ki ngā hapū Ko te iwi. He tipuranga mo tenei ki te reo Pakeha mo tenei, ha, he awangawanga mo tenei te reo Maori. Kare mohio ki tenei te kawaitanga ona tipuna, kare mohio ki te whakapapa o Takitimu waka, ha, kare mohio. Engari, e āwhina mai ki taku hoa, engari e pai ināianei. We're going to timatatanga mātou o tātou kōhanga reo. Hari roto. Hari mai. He mokopuna tuarua. He noho tohu. He mokopuna kei roto i te kōhanga reo ināianei. E te Atua. Whakamoe te. Whakamoe me te. Ke kaha moko. Kei ngā koutou. He mau ki tenei to reo. He timatatanga o koe tenei to wiki. Ka mutu ki tera ra tapu. Na, he tuhi mo tenei. me ngā mahi huri raura ki te papa, ko wehe haere mō te 29 te mamaharatanga o Pākeke. I tēnei rā, ko te kaupapa mō ērā i nei rā. Ko te kawe mate o te Kingi i tū hei tia ki Te Tai Tokerau. Nā reira i pānui mai a Shea i 12, i tono mai ia ki a koutou katoa, E hiahia ana koutou ki te taha o Te Ariki Nui Kuini Ngāwai Hono i te pō, he pai tēnā. Mārama? Nē.
Ka pai. Ae, ko koe tenei te haere tonu me tenei ki ahau, he timatatanga ki te mahi kuta hipi. Kotahi tekau ma rua, ko koe tenei haere mo tenei e taku hakoro, mo taku whaea. Haere mai moko, haere mai ki tenei te mahi, ki tenei te kuta hipi, me nga whiwhi ki tenei o nga rouseabout, hahanu.
Na reira, pera koe i a Te tupuna a Te Hāpuku, kore ia i noho, noho puku. Kore ia i māngere, he tino pukumahi ia. Mō tēnei te matimati ki tēnei tō tātou tīpuna. Kei te roa tō matimati, he māngere ki a koutou. Kei te whakairi mō tēnei tō matimati, he pai ki te māra kai. Ngā mate mahi mō tēnei rā. Nā Ōhākī ōna tīpuna. Āe, ko tēnā te whakataukī o te hāpuku, short fingernails shows the mana of a man. Pērā i taku pāpā, āe, i roto i tōna wātaka, nē, he tino, tino pukumahi ia, ia rā, ia rā, ia mārama, ia mārama.

Tū rōtu, nā. Ā, kia ora. Ā, ko Owen Jerry Hāpuku ahau. Nōku ki Te Hauke, ka tupuranga ki te whānau mai ia. Ā, ko ahau, ko Kahu Rānake ki te maunga, ko Poukāoa te moana, ko Ngāi Te Rangikoana ki te hapū. Ko te whati āpiti te rangatira, ko Te Hapuku te ika nui o te moana te rangatira. Konei ka tipuranga ki te marae o Kahurānaki, tamariki noi, me whānau mai ki ahau, 1941. Kei te ingoa mō tēnei te Owen o te ki ahau. Nā, kei pātai ki a taku māmā, āe mō tēnei te ingoa Owen. Nā, 111 o ngā tuakana teina e ingoa Māori. Kei ahau anake ki te ingoa Pākehā. Ko Owen, kei te pātai ki, te, ki ahau ki taku māma, ko Owen ki te uh, midwife, ko te hohipera heretauga, ko Owen, Sister Owen.

Ko Te Hapukū te ikonui o te moana. Kei tēnei o mātou haki ki te wā kāinga o Te Hauke, anake, mātou. Tēnei te haki tūturu o te hapū o Ngāi Te Rangikoanake. Kāre e whatawhata ki Heretaunga, nōku ki Te Hauke. i te whakatuwhera te whare, ā, te haki mō tēnei wā. Me ngā tangihanga, rā whānau, hura kōhatu. Kei te whata ki tēnei tō tātou haki. He maharatanga mō tēnei tō tātou tīpuna. Ora mai, papa. Me he haka, haere ki te taha papa kia te. Oma ana papa. Kei mua. Me huri.

Kei tēnei te rā whakanui, te rā whakahirahira mō tēnei te kaupapa mō tēnei rā, āe. Ko haere ki tēnei te tautoko mō tēnei te kaupapa o te. Treaty o Waitangi, mō tēnei. Toitū te rā o te Treaty o Waitangi, mō tēnei rā. Te tū mai mō tēnei, koutou katoa. Kīkī mō tēnei a Heretaunga, Heretaunga Arara, Heretaunga Haukinui, Heretaunga Te Haro o Te Kahu. Hū! Kīkī mō tēnei te papa whenua. Nā pakeke, nā hākoro, nā hākui, pakeke, tamariki, mokopuna hoki, hū! Kei hīkoi ki tērā taha, ki hērā taha. Tū e whakanui ki tēnei tō tātou tīpuna E haeretia ki te Treaty o Waitangi, tuarua. Tuatahi, ki te haeretia ki te whakaputanga, whakamanenga o nga puhi. Ki te whakaputanga. Kei te whiwhi ki tēnei, kei te uri o Ngāpuhi, he whiwhi ki tēnei te tohu o Te Hāpuku rāua a Pōtatau Te Wherowhero, te tuatahi. Nā, he whakahuri ki tēnei te whakaputanga kei te hainatia te Treaty o Waitangi. Kei te tāmaiti tēnei te kapitāna o te pōti Bunbury, ka haere mai ki Ahuriri, ki te taha o te aroro o te awa o Ngāu Tukituki. Ka tū mai ki tēnei tūtohu, hold it up, hold it, kia mau, menemene tō koutou āhua, ia. Titiro, Pūkana, Yay! Kei whiwhi ki tenei, kei hea, kei hea nga te hapuku. Kua haere ki tenei nga hoia o te poti Bunbury. Ka whiwhia kei hea? Ki te kōrero, ki te pā tawhito kei te taha o Te Awaka. Nā, ka mauri ki tēnei rātou, nā hōia o te pōti, haramai. Kei horotoki tēnei te kōrero mō tēnei te.

Mō te Kuini o Wikitōria, o Ingarangi, ko Pū ki tēnei tō, tō waka. Ā, āe, ko Pū tēnei tō waka. So, whakahanetia mō tēnei e tokotoru. E hanetia ki te Treaty o Waitangi. He tokotoru ki Ngāti Kahungunu ki Heretaunga, ko Te Hāpuku, Te Ikanui o Te Moana, Ko Harawira Mahikai, ko Hoani Waikato. I tenei ta ra o te kaupapa mo tenei ra. Mau tonu. E awhina mai ki to matou kapa o Ngati Kahungunu, wee! Kāre e hoatu te mana ki te kāwana, ka, me te mana ki ngā hapū o te iwi. Kei te reka mō ngā mokopuna me ngā pihikete, kopa. Ko Muse. He ia rā, ia rā. Kei te oho mai ki ahau, kei te whakapaipai, ka whakatika ana kai o nā mokopuna kei te tīmatatanga, oh, mai rā nō. Kei te tīmatatanga mō te kōhanga reo, 1992. He mahi ki a māua, taku hoa, kei te kaiako ia.

Ko mātou, ko haere ki te riki i ngā mokopuna e whai. Ia, huri rauna mō tēnei te, te wāhi o Heretaunga. Ka kite e. Nā, ka tā māi te tīmatatanga, kei te whakaaro mō taku hoa rangatira. Ko Pare Manuwhiri Rupapere. Kei te mate ia, kotahi tekau ma whitu nō mate tōna hoa, rima tekau ma toru he mārena māua ki tēnei wā, ia. Kei te tīmatatanga mō nā kōhanga. Kei te kōhanga reo o Maungawharau, kei te ingoa o Maungawharau ki tēnā taha. Kei hoki mai te kāinga, we're going to tīmatatanga mātou o tātou kōhanga reo. Ā, kei te tono mō tēnei te Poari Matua, Ko wai te ingoa o tō kōhanga reo, Hāpuku? Ko te hāpuku a te kao, ko Turupae whenua. Aha nō tēnei te mea o te ingoa? I say, i ngā wā o mua, he māra kai mō tēnei o ngā tīpuna kei, kei te taha o Te Mata o Rongokako. Okay, come on, haere mai. He mokopuna tuarua. Haere mō tēnei nā moko tuatahi. He mokopuna kei roto i te kōhanga reo i nāianei. Ana ki te taha papa. E hori, tīmata. He atua.
He te atua. Whakamoe te.

Kei te whakaaro mō tēnei, kua haere māua ki te tana kāinga i taku hoa, ā, he tūtaki mō tēnei tīpuna o taku hoa, kei noho ki te taha, ia, me kōrero mai ki tōna hākui, tēnā hoa, kōrero mai, āe, āe, āe, ā, kei te wiriwiri, i mua, ha! te āe ki tēnei pātai. Ā, ka whāngai mō taku mokopuna, E Pare, haere mai! Ā, hahai nei, Ā, kāre mōhio ki te kōrero ki tō, tō hoa. He mangumangu nui, kāre mōhio ki te kōrero. No, Nan, they don't speak Māori in Heretaunga, they just say hello, goodbye. Kei kōrero i whakaririwetana hākui. Ā, kei konei. Nā, me ofu ki te karewarewareo mō tēnei te kōrero o taku hākui, o taku hoa. He mangumangu nui ki tēnei tō tangata, kare mōhio ki te reo Māori. Engari, kei te pai. Yeah. E āwhina mai ki tēnei tō tātou hākui. Ki ahau. He tipuranga mo tenei ki te reo Pakeha mo tenei, he awangawanga mo tenei te reo Maori. Kare mohio ki tenei te kawaitanga mona tipuna, kare mohio ki te whakapapa takitimu waka, Oh, ka rongohia. Engari, e, e āwhina mai ki taku hoa. Ariroto! Engari, e pai ināianei, mokopuna, e āwhina mai ki ahau, ki te reo. Kei te taonga o tātou mokopuna. Ngā whānau 80 kei te taiaha o ō rātou tīpuna, o Te Hāpuku, Te Hikinui, o Te Moana. E konei te harakeke mō taku tamāhine i roto ki tēnā. Tihei mauri ora.

Ka tupuranga nā mokopuna ki Pōneke, ka haere mai ki tēnei rā ia. Poto te tangata nui te kōrero. Tīkina, tīkina te pūtake o ngā kōrero, te wānanga, tīkina, tīkina te hautapu o ngā ariki. Matatau ia ki te reo. Hei reo ka pae moko, ka tū mai ki tēnei tō marae, he āwhina ki tēnei tō reo. Kei te reo tūturu mō tēnei o tātou. Ia, kei te hara mai ia mō tēnei rā, nā mokopuna katoa. Nāna he whakaputanga i waitohu, nāna te whakaminenga i uru, nāna te Tiriti o Waitangi i whakamana hei oranga mō tātou wānauri e! Toitū te Tiriti, tihei mauri ora ki a tātou.
Kia kaha moko, kia kaha koutou. He mau ki tēnei tō reo, he mau ki tēnei tō kaha mō tēnei te ao hurihuri. Ka rewareware mō tēnei tō reo. He pai ki tēnei nā mokopuna nāna, nē? Āe. Ko tēnei te kaupapa o te rā. He toitū te reo.
Ko te mea nui mō tōku pāpā he whakapono ia ki te kaupapa. Ehara i te tangata. Ko te kaupapa te mea nui. Oh, tēnā koe. How are you, Papa? Mwah! Lovely to see you. Ko te kaupapa o te Kāwanatanga, ehara i ngā tāngata i roto i te Kāwanatanga, ko te kaupapa o te Kāwanatanga. Ā, ki te kaunihera, ehara ia tāngata i roto i te kaunihera, ā, ko te kaupapa te tino nui mōna. Nā reira, i haere ia ki te noho i ia tangata o te Kāwanatanga, i ia tangata o te Kaunihera, o ia tangata o te Ngā Kura Auraki. I haere ia ki te tautoko, ki te akona

Kare e whakama, tenei te wa rawa e pai. Ha, te kupu. E whakariri mo tenei to tatou haere matou ki te hakari me te mo tenei la. No reira he tapahia mo tenei te paraoa. Hei te reka mo tena koutou. Haere mai koutou. Ah. Haere mai, kia tere. Ah. Ah, kia ora koutou te whānau. Ah, ko tā Maiki haere mo te whare karakia. E inoi tatou, e to matou Matitarangi kia tapu tou ingoa ko ta Mai tou rangatiratanga mo tenei ra. Ka mutu ki tenei te ra whaka ki te karakia, a, ko haere matou ki te haere ki te huarahi, Ki te whare karakia, ki te hau kē. Pātai ki au, Kei konei tō whare tawhito ki te hau kē? I said, Āe. Now, haere ki, ki te tūru mō tēnei te pīhopatanga o te hau kē peka. So, rua kore waru, e haere tonu mō tēnei 14 years. Kei te tūrū mō tēnei te pīhopa o Te Hauke mō tēnei wā. And he said, so you've been in the prison for that long without a wife? I said, aye. Kei te tīmatatanga mō taku whaea, yeah, taku hākui. Tuatahi, me taku hākui, te eka mō tēnei te pono o te hahi. Tēnei te tupuranga ki ahau, kei te taha o tana hākui, haere ki te taha ia ki te peka o te hahi, mai rānō. Ā, ko Tāmai kei noho mō tēnei, te taha o taku whaea, te tipuranga mō tēnei, tō tātou hāhi. Pei! Te maunga o te wheo. Te kōhanga o ngā rangatira. o te motu o te iwi o Ngāti Kahungunu ki Heretaunga. Nā, he pā tāpito, he pā, pā watawata i ngā wā o mua, nā, to tērā taha ki tēnei taha mō tēnei to tātou maunga. Ā, tēnei ka whānau mai nā tīpuna kei runga, o Whatiāpiti, Te Wāwāhanga, Rangikawhiwa, Te manawakawa, nā, te rangi ko anake. Ka oti ki a ia, ka noho mō tēnei te papa, kei raro. Nā, kei te pakanga nā te kōrero, he toto i roto i te papa, ka mutu. Kei tēnei te pakanga ia. Tērā taha, tērā taha.

he tuakana teina. Kei kōrero mō tēnei te, te teina, o, kei te hoha ki, kei runga te maunga, ko haere koe ki Pukiti, he noho ana. Ā, kei runga mō tēnei titiro o ana raru tōna teina, he haere ia, he pau ki roto i te moana. Kei roto ki tēnā, he pānui ki tēnā i tuakana, he mō ngā tuna reka ki ko au, nā te tuna kawa kei a koe. Ō, tino, tino raru ki tēnei e pukuriri ki tōna tuakana Rangi Kāwhia, Kao, kao, kei konei. Kei a koe te teina, tenei tō tuna, mātau. Māua tuna ki te rata. Oh, kei te whawhai ki a rāua. Na, he patua ki tenei te tuakana ki tōna teina. Na, pakenga. Kua haere ki tēnei pā tangata, kei te whakenga nui, ko mate ki tēnei rangi ka whiua. Nā te ingoa ki tēnei, nāianei ki te ingoa tūturu ko Poukawa, Pōkawa. Kia ora koutou, e tā māi ki tēnei tō koutou hākari. He wiriwiri ki tēnei ki ahau, ki te tū māi, he kōrero ahau nei. Engari, ka oti ki tēnei wā, so, e whakapaipai ki tēnei to, to kirita tia, ko tēnei ki a, ki a koutou, oh well, kei te hunua mo tēnei wha, karu, wee, engari.